Hi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo fayyaa keessanii nagaa qabdu alhamdulillah inni nagaa kooti. Ani sanyii mootiitii har'aan tana wanti waliin laallu jechuudha. Akkaataa bakka fakkeenyaaf warroonni Saawud Arabiyaa keessa jirtan jechuudha. Akka ittiin moobaayila keessanitti yookiin siim kaardii kan keessanitti kaardii lakkoofsa haawiyaa takka maleen galfachuu dandeessanu isin agarsiisa. Dabalata immoo akkaataa nagmaatii yookiin sagalee waamichaa hidhachuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Sagalee waamichaa hogguun jedhu nagmaatii hogguu namni isinitti dawwale akka qur'aana qara'u, akka hadiisa qara'u, akka waan isin feetanii filattanii hidhachuu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba mobaayila keenya irraa jechuudha bakka miseenjar ni seenna jechuudha. Miseenjar kana ni seenna. Miseenjar hogguu seenne asirratti aadii ni goona. bakka barreeffamuu qabu kanatti jechuudha. Lakkoofsa kaardii keenya mataa gubbaa kanatti jechuudha. Lakko alf konsumiyaa yookiin kumaa dhibba shan. Warroota Saawud Arabiyaa jiraatu qofaa fi kun kan fayyadu dhiifama warroonni naannoo bakka biraa jiraattan jechuudha. Mataa gubbaa kanatti kuma tokkoo fi dhibba shan barreessina jechuudha kuma tokkoo fi dhibba shan. Gama gadii kanatti immoo akkuma kaardii yogguu kaanitti naqannutti najma

saddeet sagal afur sadi sadi shan lama saddeet shan lama saddeet shan san booda akkuma yeroo biroo jechuudha murabbaa ni galchina jechuudha dhuma kanarra murabbaa ni galchina san booda seendii ni goona jechuudha. okay agartame risaala eh, birriin kudhan seenee jira jechuudha asirratti eh, qarshii kudhan jechuudha kaardicha akkuma agartame qarshiin kudhan seenee jira jechuudha lakkoofsa haawuyaa takka malee bifa kanaan eh, mobaayila keenyatti naqannaa jechuudha tole isa nagmaatii wajjin laallaa Namoonni takka takka intarneetii shari'aa intarneetii yoo haala kamitti naqanna ka jettan ni jira. Shari'aa intarneetii lakkoofsi haawiyaa isaa yoo dalage malee karaa birootiin naqamuu an hin beeku akka yeroo ammaatti hin beeku jechuudha. Inni biroodha nagmaatii yookiin sagalee waamichaa kana akkamittiin hidhachuu dandeenya jettanii namoota baay'eetu na gaafattanii fakkeenyaaf bakka

qarshii shan isin barbaada jechuudha. Gama kidmaa kanaa seenuudhaafi haala kanaan qarshii shan isinirraa fudhatu jechuudha. Erga seentanii booda wanta feetan nagmaatii feetan immoo amma itti seentanii jechuudha. Nagmaatii seentan filattanii nagmaatii seentan filattanii qarshii shaniin hidhachuu hin dandeessan jechuudha. San booda baatii takka takkatti qarshii shan isinirraa fudhata jechuudha. Kidmaa sadaa yookiin kidmaa nagmaatii sagalee waamichaadha. Amma itti hadawwallu.

Haala kanaan nagmaatii biyya feetanii filattan jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa dawlaa jechuun dawlaa Ingiliziyyaa jedhaniitu mayyuu ni jira. Malee kan Itoophiyaan jiru jechuudha. Haala kanaan
erga isa dudduubaatti deebi'uudhaa fi tokkoon gara kanatti deebitan jechuudha. Saalisa gara saalisaatti deebi'uudhaaf jechuudha. Gara raabiyaatti deebi'uudhaaf gara lamaatiin

naa fedhan jechuudha. Maaliif qarshii kudhan barbaada wanti kun maaliif gara nagmaa kanaa seenuudhaaf jalqaba qarshii shan namarraa fudhatanii san booda nagmaa kana erga mubaasharaa seenna jechuudha haaluma amma waliin isin agarsiisetti jechuudha. San booda qarshii shan keessaa qabaachuu qabna jechuudha. Erga qarshii shan keessaa qabaanne mubaash kan feene ilaallannee hidhannaa erga hidhannee booda baatiitti qarshii shan shan kaffallaa jechuudha. kana fakkaata haalli nagmaatii jechuudha. Qur'aanaa fi wanta garaagaraa warroonni hidhachuu barbaadan amma fakkeenyaaf as keessatti nagmaatii biyya garaagaraa nagmaatil kaarijiyyaa nabiraat nagmaatil daakiliyyaa warroonni afaan arabaa beektan ni beektan jechuudha illee baay'een beeku haala kanatti nagmaatii biyya feetanii hidhattu jechuudha. Fakkeenyaaf kan islaamiyyaa kan qur'aanaa kan du'aa'ii ni jira keessa deemtanii filachuu ni dandeessu jechuudha. Inni barnoonni itti inni itti aanu fakkeenyaa fi lakkoofsa keenya akkamittiin karaa salphaa ta'een nama tokko irratti daayivertii yookiin nama tokko irratti xalabuu dandeenya isa jedhu siim kaardii sawaadha kunillee warroota sawaa fayyadamuu fi najmaa 21 najmaa lakkoofsa namicha sanaa duwwaa shan duwwaa shan shan lama afur lama lama sadii torba ja'a murabbaa. Lakkoofsa lakkoofsi tiyya hogguu namni naa dawwale gara nama kanaa irratti haa deemu yoo jedhe akkanatti itti rukuta. San booda inni hidhama jechuudha asirratti ni agartu. Gubbaa kanatti akka hidhame nu agarsiisa jechuudha ishiin kun. Hidhamee jira namni yoo naa dawwale na argachuu hin danda'u namicha na irratti hidhe kana argachuu danda'a jechuudha namicha kanatti argachuu danda'a jechuudha. Irraa hiikuudhaaf irraa hiikuudhaaf najmaa murab murabbaa 20 takka murabbaa goona haala kanaan ok goona amma irraa hiikama jechuudha asitti irraa hiikamee jira jechuudha haala kanaan irraa hiikamee jira bifa kanaan filachuu ni dandeessan jechuudha kana fakkaata yeroo gaarii isiniif haa ta'u baay baay nagaan naaf jiraadha barnoota yeroo birootiin waa'ee waa'ee simkaardii baay'een beeku namoonni tokko tokko waan na gaafataniif Haga kana ibsuu barbaade. Nagaan naaf jiraadhaa by by an sanyii mootiiti video biraatiin haga walitti deebinutti by.